Merħba lil ġaħan li jara dal-programm. Eh, proset, eh, tajjeb, bdejna, taraw ġoġa interessanti, batħunna. Fimma, għax fil-lingwaċ Malti ġaħan Tfisser diversi affarijiet. Vera, jew jien f'ħajti qisu ġaħan dejjem daħalli, eh, għax bdejt il-karriera tiegħi Rinella Movie Park u konna nagħmlu dal-karattru ta' ġaħan. U minn hemm lem ma ħriġ minna ta' ġaħan baqa' kif. Kiesaħ, jew kiesaħ. U mbagħad eżempju kelli ċans nagħmel ukoll il-ġaħan ta' Bin Ġemma ta' Francis Ebejer. Ftit ilu din reġgħet eh. ittella din fil-Forti San Termu u jgħidu, ma nafx inti interpretajba, li din hija play, hija biċċa arti illi vera diffiċli biex tinterpreta, eh? Għax tanti jien li nista' ngħidlek u li tanti hija miktuba breqqa li inti bħala attur jekk tbiddel xi klim l-emmolaw, kapaċi tirvina, fim? Min kien dan il-ġnun li qabdek? Ej, wieqaf, naqra. Taf li qed jgħidu li ħemlu film issa? Se jagħmlu film. Bil-ġeħda bil-ġeħda. Qabdu lilu. Ilmi. Iċ-ċok.
Kważi ta' xi xejdu l-ċok. Għax iċ-ċok ġie, Għalfejn. Ejja, Garrison! X'Garrison, x'inhu jgħid? Eh, Mr.
Fart, ju Alfred Ċok, yes, film big one. Alfred, all right. Tini ċans għandera, titkellem ma' nis, ma' Garrison Fart.
Harrison Ford, naħseb Harrison Ford. Tibdix jent għadda għazzul ta' kull ħadd jgħid li xgħidlu, hello. Hey, you don't want to do it? Mela mur ħu the għandek, hemm ieħor. Inti, il-Harrison Ford battu jieħdu. Eh, Il-Harrison Ford injurant. Eh. Da xaħmel film se. Ta' Star Wars iktar pint u low quality li għatrajt jena Sander. Issa, jimma biex mdaħal ma jienu jisu nofs id-dinja joġobom. Eh. Tridx tgħid li true story wkoll Sander? Le, ma tlek xejn, huwa fantaxjenza, ma. Tannej, kaqqas jien ngħidlek kaqqas għalaw flus minn nofs. Mela, ma nistarbu.
Mhux qalti għaj, isma' eh. nagħmel Sander. Ġan, the movie. Eh, tajjeb, u l-istorja kif ħatkum? Eh, l-istorja ħajkun hemm Om ġahan, ġana film minħan it-tfa Sander. Il-mi għad it-tfa.
Mirjana Conte.
Ma nix indaħalek fil-casting imma nara nara da zaħira jien. Oh, ejja bil-makeup mux Sander. Eh, eh, Jena naf eżempju tal-wan the newscasters. Eh. Da kolla rġil, Sander. Mux kolla. Bil-makeup iġibu għam nisa. Oh, għaj, maġid tej, tara kompli dwar ġaħam, mela ummu Mirjana. Mirjana, bil-makeup iġibu għam. Min se jkun l-attur principali? Ma nistansi braċċan pilt. L-alla ċempel sanda. U ħadd ma jrid joqgħodli. U x'għandek bżonn?
Attur bil-bajt, attur tajjeb. Isma' jiena jekk ma sib il-ħadd nitħajjar jekk ma sib. Attur tajjeb tant qasal klejna minn tajjeb sanda. Mela ħalli.
Però għandi pjan.
Il-pjanu ħanistenna ir-rebħa ta' delija jew ta' liħor għaw x'jismu l-għabċis ta' Alex. Min jitlef nitfaw lejlu ġaħan. Għaliex imma.
Għax imbagħad naqbdu Ix-xena tibdek. Torna fit. Et jaqla ċappetti tal-bib il-kbir tal-istamperija. U għara fuq dar. Aqtaw, aqtaw. Għara dal ġorru Sander.
U reġanna tfal il-lum. Taf saqsejtom il-lum? X'saqsejtom?
Meta suppost busir xaħat? Meta suppost bus il xi ħadd? Ma nafx.
Il-mama żeb ġieli tiegħu bewsa? Il-papa? Laqqas? Le, tnejn tiegħu. Eh, tiegħu, imma għaliex għax tħobbhom għax. Tħobbhom.
Eh, all right. U hemm xi ħadd li tħobbu tixtieq tieħ bewsa u le? Il-kelb.
Il-kelb.
Meta tkun twel. Ġvint il-boyfriend tiegħek għadek ma bistux. Le, minn il-barra. Il-barra ġiġifi.
Veri faru.
Eh, minn l Ek, flying. Iżżar, iżgur li jele, u d-dim l-iskola kolla bro. U inti tati kissis il-xaħat? Il-familja kolla kolla. Fit-tati t-tieħ.
Imma jek tiġi, eżempju, jiġi, tiġi girl. La. Ma t-tiex.
La. Ħat.
Ħat.
U ġiri ta' kiss xi ħadd imma? Le. Għas il-mami?
Le. Għas il-nanna?
Le.
Il-ħadd?
Eh, meta tkun boj, eh. ma tistawx tiħu kiss. Ma tistax boj.
Jekk kun girl? Iva. Boj le? Girl li iva.
Iva.
Ora,
Kemm huma ħelwin. Signori, nintaw għada! Ciao!